Shwmae, bobl Ceredigion! Nawr te, shwt gall gwefan fro gyfoethogi ein ffordd o fyw? Na, chi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn od? Achos, bois bach, dyw ein ffordd o fyw ni ddim yn digwydd ar y wefan, Mae fe'n digwydd yn y neuaddau a'n festrïoedd, fynna mae cynnal ein diwylliant, yn ein tafarnau a dros baned a bisgïen ar ddiwedd cyfarfod, fynna mae trafod y pethau pwysig sy'n digwydd yn lleol. Ar yr ystlys, mae cefnogi'r clwb rygbi lleol. A chi ddim yn anghywir, yn yr holl lefydd hyn mae cynnal ein diwylliant. Ond shwt mae rhannu'r diwylliant ma yn bellach, gyda bobl oedd ddim yn y neuadd, neu ddim ar yr ystlys? Na ble mae'r we yn dod mewn yn handi. Dyma daith fach chwim o gwmpas tair gwefan fro Ceredigion, i ddangos shwt mae pobl fel chi, trigolion Gogledd Ceredigion, Ardal Tregaron a Llambed, wedi defnyddio'r we i gyfoethogi ein ffordd o fyw. Dewch 'da fi! Y peth gorau am Clonc 360 yw ei fod yn blatfform arbennig i ni sy'n byw yng nghefn gwlad i rannu pob dim gyda'n gilydd. Mae Clonc 360 yn arbennig ar gyfer hyrwyddo digwyddiadau'r Clybiau Ffermwyr Ifanc. Un o'r rhai mwyaf hwylus oedd cael y cyfle i gyd-weithio gyda fy ffrindiau yn Ffair Fwyd Llambed llynedd. Faint byddet ti'n rhoi mas o ddeg siorts? O deg. A byddet ti? Naw. Ife naw a hanner dy fino? Hyd yn hyn, ar Bro Aber 360, wi wedi cyfrannu at flogiau byw o ddigwyddiade'r CCFI a sgrennu ambell i ddarn barn yn rhannu hanes diddorol yn ein teulu ni. Ie, mae blog byw yn ffordd wych o gyfleu bwrlwm cystadlaethau poblogedd fel 'Steddfod, Drama ar Âl i'r Ffermwr Ifainc'. A dim jyst cefnogwyr y mudiad a'r digwyddiadau yma sy'n joio dilyn, mae wedi cyrraedd cynulleidfa hollol newydd hefyd trwy'r wefan Fro. Yn ddiweddar, oedd Clonc 360 yn blatfform perffaith ar gyfer rhannu fy stori arwyddiaeth ac i gynnig cymorth i unrhyw un o bob oedran yn fy nghymuned oedd eisiau dysgu. Os da chi sgil chi'n browd ohono, neu chi newydd ddysgu rhywbeth newydd, sy'm byd gwell na'i rannu gyda pobl eraill. Mae pobl an-enwog yn gallu bod yn ddylanwadol iawn yn eu milltir sgwâr. Mae'r gwefannau bro yn lle i rannu llwyddiannau nhw, pobl ar lawr gwlad, yn ogystal â lle i dalu teyrnged a diolch am gyfraniad y rhai sydd wedi ein gadael. Dwi'n mwynhau helpu hashtag Pobl Bro oherwydd mae'n hyfryd allu rhoi'r cyfle i bobl lleol rhannu eu storïau am Aber a sut mae Aber yn lle sbesial i nhw. Mae wedi helpu fi yn fawr i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn clywed y fath o gwaith fi'n wneud yn Gogledd Ceredigion a reit ar draws y sir. Aelod Seneddol Ieuenctid y Sir, Tom Kendall, oedd hwnna, ac fe ddefnyddiodd e ei wefan Fro i esbonio ei rôl a'r materion mae e wedi codi ar ran pobl ifanc Ceredigion yn San Steffan. Be fi'n credu yw neud gwahanieth yym a mae'n Ceredigion. Pethe bach a pethe mawr rydw i'n ceisio neud ar gyfer y pobol ifanc yy codes i yym y pwynt am trafnidiaeth a mae'n cefn gwlad i gwella os os ti isie ca'l yy trên nôl rhwng Aberystwyth a Caerfyrddin neu gwella ei bysie pethe bach fel hwnna yn pwysig. Covid-19 yw pwnc mawr y flwyddyn, ac ochr yn ochr ac edrych ar beth sy'n digwydd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Gyfunol a'n fyd eang, mae rheswm i edrych yn lleol ar Geredigion hefyd. Dyma Lloyd. Ar braf y 360 rydw i'n creu diweddariadau gyda ystadegau ynglŷn â Covid-19 yng Ngheredigion. Y peth gorau am braf y 360 yw sut mor hawdd yw hi i ddefnyddio a rhannu straeon. Rhai o'r straeon gore yw straeon am bobl ifanc lleol yn mentro. I wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am dri cwmni llaeth newydd yn ardal Llambed, Cennydd Jones aeth i greu podcast gan holi i'r tri cwmni pam bod mwy o fynd nawr ar y rownd laeth. Wel yn wreiddiol, yy, wel ma' 'di bod dros blynydde nawr, ma' Mae lot o bobl, trigolion Llambed um, a bobl yr ardal, a hefyd y bobl sydd wedi bod yn aros dan un y bythynnod yn Gwarffynnon, uh, wedi bod yn gofyn i ni um, os allan nhw brynu yn llath ni. Ond uh, wrth gwrs oherwydd rheole, uh, dyn ni, well, dyn ni wedi methu gwneud hynny, ond dyn ni wedi uh, penderfynu nawr i, i basio'r eiddo yn llath ni, lawr yn Llambed, uh, mynd na fe lawr i Llambed a gwerthu fe yng nghanol uh, Llambed mewn siop. A dim 'na'r unig enghraifft o fusnesau yn elwa ar wefan Fro. Ar ddechrau argyfwng y feirws, roedd y tudalennau oedd yn rhoi diweddariadau o pa siopau lleol oedd ar agor neu'n newid yn eu horiau neu'n cynnig gwasanaethau cludo yn hynod o bwysig wrth i bawb droi golygon a'u harian tuag at Y Milltir Sgwâr. Aeth rhywun ati hyd yn oed i greu ryseit o gynnyrch lleol. Ac er mai prin yw'r digwyddiadau arferol sydd wedi bod ymlaen dros y misoedd diwetha', mae rhai mudiadau wedi bod yn cwrdd, yn saff ac am ddilyn y cyfyngiadau, er mwyn i bobl allu dod ynghyd yn y gymuned o hyd er gwaetha' Covid. A'r peth gorau ei wneud os y'ch chi'n un o'r mudiadau hynny? Wel, rhannu eich stori! Gallech chi ysbrydoli pobl eraill. Dyma ni bentref Llanddeiniol yn y cefndir. Heddiw, mae'r trigolion wedi penderfynu mynd am dro, gydag ymbellhau cymdeithasol wrth gwrs. Yym, mae 'di bod yn fisoedd hir ers yr y cyfnod clo lle ni heb allu dod at ein gilydd, a ni fel arfer yn bentre cymdeithasol. Felly dyma ni, gyda'r tywydd braf, yn penderfynu mynd i gerdded o gwmpas yr ardal. Felly dewch gyda ni am dro.

Ond ewn ni fynnu gyda hon, achos mae hiwmor yn gallu neud gwahaniaeth hefyd. A co glip gan Megan a Zara o Ysgol Henry Richard gafodd ei chyhoeddi yn ecsgliwsif ar Caron 360 wthnos gynta mis Awst. Achos mae'n bwysig bod rhywun yn dadle yn erbyn y myth mai twll o le yw Tregaron i gynnal Eisteddfod. Myth rhif un, Mae Tregaron yn rhy fach ac yng nghysbell i gynnal Eisteddfod. Pwy dewis Tregaron at y pwyllgor? Sdim lle i swyngo cath 'ma, heb sôn am gannoedd o fysus! Mae'r hewlydd o llwybrau defaid, bydd pawb ar goll yn trio ffeindio ni! Llety wedyn. Ble mae pawb fod aros? Mae'r Talbot wedi fwcio'n gyfan gwbl ers y diwrnod cyhoeddi. Fi'n cofio Steddfod Bae Caerdydd. Popeth yn gyfleus, popeth ar flaen eich bysedd, dim popeth awr i ffwrdd yn gwaith caled yn lletchwith. A beth am barco? Does dim rheole'n Nhregaron. Tynnwch mewn o flan Spar neu'r Talbot. Cyrbiwch ar stepen Henry Richard. Neu, os nag oes llyn unman, parcwch yn ganol rhewl. Dyna i chi rwtsh llwyd Tregaron, calon Cymru. Os yw'r dref yn ddyhead, a ddenodd ddyn o'r dechreuad, mae ynom bawb ddymuniad i fyw'n glos wrth gefn gwlad. O ardal Llambed, Tregaron, neu ogledd Ceredigion, mae 'na wefan fro i chi. Dewch i ni gael llenwi'r we gyda straeon Ceredigion.